Insemmilkom u nilqagħkom għal dan il-programm speċjali mis-sensiela Globalist. Il-programm tal-lum ser jiffoka fuq il-Presidenza Amerikana li għadha kif għaddiet. Dawn l-aħħar xhur assistejna għal kampanja presidenzjali intensiva ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerika. Fuq it-televiżjoni rajna kif iż-żewġ kandidati, Donald Trump u Hillary Clinton, bdew jitħabtu sew sabiex jirbħu l-appoġġ tal-poplu Amerikan u jakkwistaw il-Presidenza Amerikana. Però llum, wara li nafu min hu r-rebbieħ u min sejjer iservi bħala President tal-Amerika għall-erba' snin li ġejjin, x'qed nistennew minn dan ir-riżultat? u anki mill-futur qarib. Il-Presidenza Amerikana ilha snin tiġi mmexxija minn wara l-kwinti għall-interessi ta' familji elitisti li kienu qegħdin jappoġġjaw il-kandidati taż-żewġ partiti prominenti, sew dak Repubblikan u anke dak Demokratiku, sabiex imbagħad ikunu jistgħu jadottaw permezz ta' lobby groups enormi dak li jaqbel għall-kumpaniji multinazzjonali li dawn il-familji stess imexxu. Allura forsi ssaqsu x'differenza hemm bejn l-elezzjonijiet passati għal dik li għadha kif seħħet issa. Id-differenza hija li din l-elezzjoni presidenzjali Amerikana kienet tidher bħala elezzjoni kruċjali kemm għall-Amerika bħala stat u kontinent iżda wkoll għall-Ewropa, għall-popli Ewropej u anke l-bqija tad-dinja. Dan għaliex il-politika li artikolaw iż-żewġ kandidati għall-Presidenza, jiġifieri Trump u Clinton, kienet politika totalment diversa. Waħda kienet favur il-kontinwità ta' gwerer u terroriżmu u immigrazzjoni tal-massa u l-oħra kienet kontra dan kollu. Minn naħa kellna lil Hillary Clinton li kienet għas-servizz totali tal-istabbiliment u ffinanzjata mill-familji elitisti li jmexxu dan l-istabbiliment. U min-naħa l-oħra kellna lil Donald Trump li mhuwiex parti mill-istabbiliment u minn din l-ideoloġija għaliex la kien iffinanzjat mill-elites u anki wera x-xewqa li jerġa' jipproteġi l-fruntieri ta' pajjiżu. jirranġa r-relazzjonijiet mar-Russja flimkien mal-wafqien tal-mewġa ta' migrazzjoni illegali li għodda ġabet kaos sħiħ kemm fl-Amerika anki fl-Ewropa. Din l-ideoloġija neoliberali li hija ffinanzjata totalment mill-familji elitisti Amerikani u anki oħrajn barranin bdiet titħaddem sew mill-bidu tas-snin disgħin hekk kif tela' fil-poter George Bush Senior. Din l-ideoloġija ġabet tibdiliet enormi fil-kamp tal-politika barranija li l-Amerika bdiet tadotta minn dakinhar 'l hawn. Iżda l-ideoloġija neoliberali ma kenitx imfassla biss sabiex iġġib tibdil fil-politika barranija Amerikana, iżda kienet ideoloġija li kellha l-għan li tinfirex mad-dinja kollha. Fl-Ewropa, permezz tal-Unjoni Ewropea, din l-ideoloġija attirat tipi ġodda ta' politikanti li kienu aktar iffukati fuq il-promozzjoni tal-karriera politika tagħhom milli fuq l-ideoloġiji passati nazzjonalisti u soċjalisti li kienu nbnew sabiex jaqbżu għall-pajjiż u għall-poplu kollu. Fil-fatt, f'dawn l-aħħar ħmistax-il sena fl-Ewropa, speċjalment fl-Istati Membri tal-EU, inkluż f'pajjiżna, rajna mewġa qawwija ta' regolamenti liberali li taw spinta sabiex ftit ftit iwarrbu t-tradizzjonijiet u l-użanzi tal-kulturi Ewropej. Tista' tgħid li kemm in-nazzjonaliżmu u anki s-soċjaliżmu ġew imminati apposta minn din l-ideoloġija ġdida li bdiet tappoġġa biss politikanti neoliberali. Għalhekk, l-idea ta' politikanti li qabżu pajjiżhom ġiet mormija u mibdula f'waħda fejn il-politikant irid ikun pro-business u pro-EU. Għalhekk is-sens ta' realtà u awtentiċità ta' dari nbidlu. Illum ninsabu fi żmien fejn il-popli qegħdin jindunaw b'dan il-qerq b'rata mgħaġġla kemm permezz tas-social media, però anke għaliex qegħdin jaraw li d-dinja madwarhom saret stramba wisq u falza mmens mingħajr appoġġ mill-politikanti u partiti li suppost qegħdin jaqbżu għalihom. Għalhekk, il-fatt li Donald Trump rebaħ b'tant konvinzjoni din l-elezzjoni presidenzjali fl-Amerika, u anke wara r-riżultat tal-Brexit li kellna ftit ilu ġewwa r-Renju Unit, flimkien ma' partiti ġodda jiffjorixxu madwar l-Ewropa, qiegħed joħroġ biċ-ċar kemm il-popli jinsabu mdejqa u mxebbha b'din it-tip ta' ideoloġija surreali. Dan kollu qiegħed juri kemm il-popli jridu bidla radikali fil-kamp politiku u anke li jixtiequ jkunu ħielsa minn kull dettat barrani. F'Malta wkoll hemm bżonn li dawn il-bidliet isiru sabiex pajjiżna jerġa' jakkwista lura l-ħelsien politiku u monetarju li kien tilef meta daħal fl-Unjoni Ewropea. F'Malta wkoll, il-preżenti partiti għadhom ta' parsi jmexxu l-ideoloġiji ta' dari, li però llum ġew mormija minnhom stess għaliex adottaw ideoloġija neoliberali li ma tista' tagħti qatt ħelsien vera lil dan il-pajjiż.

tiġix imrażżna sabiex il-pajjiżi jerġgħu jakkwistaw lura d-dinjità tagħhom. U b'hekk wasalna fit-tmiem ta' din l-edizzjoni speċjali mis-sensiela Globalist. Filwaqt li nawguraw il-Presidenza t-tajba lil Donald Trump, jiena Robert Henry Bugeja,